Atiefoɔ mekyerɛkyerɛ obi biara mema obi biara nso akwaaba aha ɛyɛ Daily Trends TV sɛdeɛ daa yɛde nsɛm a ɛretwa gu ɛwɔ ma Ghana berɛ mu no ɛnɛ nso ebi aba bɛtɔ efie ha yɛmmɔ nwura nsɛm no mu. Ɔsan akɔ Accra High Court na asɛm a ɛbɛbɔ firi Accra High Court ɛnyɛ nsɛm ketewa. Yɛsued the Bono Regional Minister of President Mahama's government for ten million Ghana cedis ɛna Superweb Technologies wɔn na Wɔyɛ Writers on the Ghana Web Portal for twenty million Ghana cedis na nnipa a ɔsi wɔn no yɛ Minority Chief Whip MP for Nsawam Aduagyiri, Frank Ano Domprɛ. Na deɛ nti a Frank Ano Domprɛ siw the Bono Regional Minister for President Mahama's Government for ten million Ghana cedis no, Yɛbɛhyɛ aseɛ from way back in April twenty twenty six but recent update abɛpue mu wɔ the case no sɛ yɛbɛkae a ɛnkyɛɛ biara na Sammy Gyamfi, lawyer Sammy Gyamfi, CEO for Ghana Gold Board ɔde court of appeal case ɛkɔpue mu sɛ judgement a ɛbobɔɔ no tete sika no five billion eh, old cedis anaasɛ five hundred thousand ghana cedis a yɛtwea yɛkaa sɛ wɔntwea ɛma dr matthew opoku prɛmprɛ eh, popularly known as napo for eh, defamation no ɔde eh, kɔ court of appeal no court of appeal eruli in his interest sɛ ɔmo agye ɔmo abɔ case no ato egu eh, high court ruling na ɛfine ne guilty of defamation of Doctor Matthew Poku Prempeh no ɔma overturni this particular case nti na expectations no ayɛ high for the current eh, Bono regional eh, minister of the National Democratic Congress sɛ eh, anya the eh, government anaasɛ the judiciary ɛbɛ rule in his favour in this particular uh, uh, judgment a ɔ calling for the uh, overturning of uh, or na halting of defamation suit of Frank Ano Dompre na yɛn kɔ in the first place deɛ nti a high court abɔ ne case ato agu ɛna even deɛ nti a Frank Ano Dompre sue the uh, Bono regional minister of the

Na a lot of eh kokokuafoɔ ɛɛte atua atia aban no na wɔn abɛyɛ subject of discussion the minority in parliament for anka no do ɛgyeɛ ne ne communities bebree no ara ɛyɛ koko kuafoɔ nti na ɔno yɛ one of the leading MPs a na ɔdi demonstration no anim na ɔne wɔn didi nkɔmɔ ara na The current regional minister de nsɛm bi kɔtoo dwa a ɛmaa Frank Annor-Dompreh decided sɛ ɔbɛsue no for ten million Ghana cedis. Na deɛ enti a nsɛm a ɔde too dwa no, yɛbɛkɔ the court documents akɔkenkan na yɛahu the details of claim a Frank Annor-Dompreh remake. First, ɛyɛ statement of claim. Statement of claim no ne sɛ,

Banka no dɔmprɛ akakyerɛ koko kuafoɔ ne wɔn a wɔtae tɔn koko buyers foɔ no sɛ sɛ aban ntua wɔn ka a instead of wɔn bɛtɔ koko beans from koko akuafoɔ no wɔn nkɔtɔ from Cote d'Ivoire foɔ na ɛmma aban no nyɛ wɔn popular na koko akuafoɔ no nkɔsoa nto atua because sika mba wɔn bɔtɔ mu nti nyame nkyɛade Even ɔ gather saa intelligence no ɛna watumi ayɛdɛn a intercept over hundred bags a na ɔmo ahyɛ aseɛ ɔmo tɔ from cote d'Ivoire ɔ ɔde saa adeɛ no ɔyɛ dɛn ɔbrɛ saa adeɛ no ase saa initiative a Frank Onop Domprɛ ɛpɛ sɛ ɔtu a ɛbɛma government no ayɛ unpopular ɛna Frank Onop Domprɛ se daabi ɔntumi ɛmma ɔnfa ne din no ɛnyɛ form saa adeɛ a ɛyɛ serious matter a ɛ involve the lives of cocoa farmers, ɛ cocoa growing areas, wɔn local economy no, ɔntumi ngyina hɔ mma the current regional minister mfa ne din no nyɛ fam saa. Nti ɔn provide evidence a ɛkyerɛ sɛ ɔno ɔfranka no dɔ mprɛ, ɔ leadi this initiative a ɔka kyerɛ cocoa buying companies anaasɛ cocoa buying agents sɛ aban no ɛma ɔmo sika a ɔmo nfa nkɔ yɛ dɛn nkɔ tɔ cocoa from rather from cote d'Ivoire and not Ghana na yɛn kɔ kan statement of claim a ɔfile yɛ on the sixth March twenty twenty six ɔse Honourable Fankano Dompreh Nsawam Aduogyiri versus Honourable Joseph Adai

ne ne ne constituency for over three terms wasom ara ma wasan nso akɔyɛ the chairman of committee of health, labour and social affairs ɛwɔ pan African parliament a ɔrepresente west African caucus ɔsan nso ɛyɛ nipa a nkurɔfoɔ bebree de abuo ɛne nidie ɛma no in the community nti ɔmo builde a case a ɛkyerɛ sɛ

and advocacy on matters of national interest nti wabɛyɛ president of MUGSDA. Plaintiff no nso asɛɛve in the private and public sector including procurement officer wɔ Blue Skies Limited ɛna former board chairman of Road Fund and Management Board nti wei ne ne dwumadi a wadi nti nsɛm pɔtee a ɛɛ Defendant no kaeɛ a wɔn wɔn kaa no wɔ twi mu san nso interpretiiɛ wɔ statement of claim no so. Ɔse eh, on twenty eight April twenty twenty six no ɔ eh, the regional minister de saa nsɛm no too dwa. Ɔse adeɛ baako a ɛsɛ sɛ yɛhu ne bio ne sɛ ano dɔmprɛ ma cocoa farm visitation no ɛna yɛka kyerɛɛ ɔmanfoɔ no sɛ wɔntɔ kookoo no no sɛ aban de sika no ba a, wɔn make sure sɛ wɔde sika no nyinaa bɛwura Côte d'Ivoire akɔtɔ Côte d'Ivoire kookoo no de aba Ghana sɛnea aban no bɛyɛ unpopular. Ɛna me pekee saa intelligence no ma manna so. Memaa security officers yɛɛ adwuma maa me. ma Koko Board Anti-Smuggling Team no baeɛ, na aseda nka Nyankopɔn sɛ yɛkyee kokoo more than hundred bags na yɛtwe firii Cote d'Ivoire de baa Ghana. As translated as, Another thing we need to realise is that regarding the cocoa farm visitation by Ano Dompreh,

we have intercepted more than hundred bags of cocoa that were being transported from Cote d'Ivoire into Ghana. Nti eh, saa nsɛm no a ɔka fa a Honorable Ano Adomprɛ ho no, ɛna Honorable Adomprɛ se court no ɛnrecognize sɛ ɛyɛ ntorɔ, ɛsan so yɛ